Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Jumasapar Türkmen, Jumasapar Seýit, Saraýköldenem, Gurbanguly ýaşuly, hazir türkmen halky saňa doglan günüňe ýalmasa Akgoýun toýuňa sowgat taýýarlap ýaty herkes elinden geldigini Men hem bir zatlar taýýarlaýyn diýdim. Saňa pul bereýin diýsem, özüm garyp oglan, pul ýok. Saňa at bereýin diýsem, atymam ýok, eşegimem ýok. Saňa bir köpek alabaý bereýin diýsem, seniň iki aýakly alabaýyňam köp, dört aýakly alabaýyňam köp. Saňa iň gowusy men bir maslahat bereýin diýdim-de, maslahat. Çünki maslahat bu iň gymmat zatdyr enşallah. Çünki seniň hemme zadyň bar, diňe saňa bir maslahat berýän, saňa akyl berýän adamlar ýok-da ýanyňda. Inşallah eşit, peýdalanarsyň nesip etse, eger halk aýaklanyp seni öldürip goýbermese elbetde. Gurbanguly Berdimuhamedow, Bileň Türkmenistanda häzir juda kyn. Saňa inşallah ýerti sany maslahat berjek, şulary etseň ölümiň ahyryna çenli tagtda galmak imkaniýetiň bar. Nesip etse. Gurbanguly Berdimuhamedow, birinjisi bu açlyk problemini çözmekdi. Sen emme işi goýup açlyk problemini çözmeseň halkyň. Halk aç bolsa, gerek bolsa seň özüňi iýýä. Türkmenistanda hazir un ýok, ýag ýok, et ýok. Hemmeler nobatda gije-gündiz bir çörek aljak bolup, görýäňmi adamlaram akylly-da, sabyrly-da türkmen halky. Aýtmaýa ki, hany biziň baýlygymyz, hany biziň unumyz, ýagymyz, nirede biziň prezidentimiz? Prezidentimiz at münüp, o ýandan bu ýana çapyp ýör, biz bu ýerde aç diýip hiç haýsy aýtmaýa. Hudaýa şükür diýä nesip bolsa prezidentimize ömri uzyn bolsun bize bir çörek däl iki çörek berse dim gowy bolardy diýada muna görüň muna türkmen halkynyň gelip galan ýagdaýy ýöne alhamdulillah oýanyp barýa güni günden nesip etse ýakyny sorar senden jogabyny bileň azdyr açlyk başlady bu sssr müň dokuz ýüz otuz iki otuz üçünji ýyllarda bu kommunist haýwan şimpanzeler darwinistler näme golomodor edip Golodomor edip adamlary öldürip goýberipdi kyrk göbekde iskusstwennny açlyk getirip ynha Gazagystanda Ukrainada neme şuny barki Özbegistanda bizde de öldü ýöne dymyşyk köp üç dört million gazak doganlarymyzy öldürip göberipdi ynha şu SSR diýeni çünki adamzadyň adamzat iýmese ýaşabilmeýa da adamzat şeýle iýmese içmese bolanok. Alla kürgem. Şonda açlykda. Adamlar açlygyndan hetdaki ölen adamlaryny mazardan gazyp iýdiler etini. Alla saklasyn. Şonuň üçin türkmen halkynam şol ýaly gyryp goýberjek bolup duran bolma sen ýene. Menem taryhda galaýyn diýip, na. Taryhda-da başy galma ýollary köp. Allah Azzawajalla Kurany Kerimde aýdýarki ynsanlara iki sany şu bagt bar, Iň golahan bagtlardan by garnyny dok bolmak adamyň dok bolmagy hem-de hawfdan emin bolmasy. Kuranda aýdýar Kuraýş süresinde, Ellezî at'amahum min ju'in we âmenahum min hawf diýýär Allah. Ol Allah diýýär, olary açlykdan doýrandyr diýýär we gorkudan, hawfdan emin edendir diýýär. Şu iki sany zat bolmasa ynsanyň bagty bolmaýar. Iki sany zat adamy bagtly edýär. Garnyny dok bolmasy hem-de Emin bolmasy. Gurbanguly bilen ina adamlar hereket etdi, miting etip atdy. Ýakynda Türkmenistana koronawirus gutarandan soňra nesip etse içden hem habaryňy alarsyň nesip etse. Görersiň adamlar nätip köçä çykýan eken aç galan mahalynda. Indi adamlaram düşünse bolýada Gurbanguly. Mesle seň çagaň aç galsa kesel bolsa sen gijeleri uklaman çykýaňa. Şoýa bularyňam çagasy-da. Aýtdy biz aç bolsa hiç diýipdi. Ýöne diýipdi çagalarymyzyň açlygyna çydap bilemzakdy. Çagalarymyzy görüp bilemzakdy. Ikinjisi emniýet meselesidi. Türkmenistanda emniýet häzir problem bolup dur. Ýalan gep o asuda Türkmenistan asuda döwlet diýip ýalana ony görüp dursa. Bir tarapdan Awganystan tarapdan CVK-nyň Wagneriň itleri gelip türkmen esgerlerini soldatlaryny soýup gitip duran bolsa Bu terroristler ikinji tarapda seniň terroristleriň gelip adamlaryň öýüne gapysyny depip girip rugsatsyz hemmelerine azar berip elinden geldik ýamanlygy edip dur nesip etse bu o wagner wowaň itlerine-de jogabyny bereris nesip etse bu seniňem terroristleriň nesip etse hiç gaýgy etmesin gitjek ýeri bolmaz enşallah bileň ina görtüňa esgerler nädip ölüp dur hem hem türmede de köp adamlar bigünä öldürip dur öldürip dur ina seniň Gullaryň. Hem armiýa çagyryp alyp şo ýerde urup öldürip goýberipdi. Hany nirede emniýet ki? Arkaýyn bir adam gije çykyp ýöräp gezibilmese. Arkaýyn bir adam gapysyny guplaman gidibilmese. Açlyk, ogurlyk, marodorstwo güýçlenipdi wa gün günden. Şoň üçin. Şoň üçin biziň özümiziň milli esgerlerimiz bolmasy gerek, özümiziň milli goragçylarymyz bolmasy gerek. Ina görüpdiňa şo Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriň serkerdesiniň ulakan generallary seň yzyňda top alyp aerobika zalyň içinde ýügürip ýör. A bu näme deň gep ki? A daşardan görenler aýdy ki, munuň başlygy şuňa meňzeş bir çüme gorkak bolsa, muň esgerler nähili bolýdy? Şoň üçin aýt Gurbanguly, beýtip eňilmäň diý, beýtip meň elime ogşamaň diý. Men dirikäm diý, eňilmäň hiç kime diý. Bu gün seniň ýanyňda saňa bir eňilip salam berip durarlar, Allah görkezmesin, ertir duşman gelse eňilip näme bermeýär bular. Şu deýin hem masgara etme biziň esgerleri, bu generallary. Duşmanlara gülki bolduk. Şoň üçin nesip et emniýet meselesini gowy etip çöz. Çöz nesip etse. Hemen seniň bu bandit terroristleriň gelip ina ogurlap gitdi. Istanbuldan başga ýerden öldürip ýogatyp gitdiler. Terrorist ana ömrü uzak diýen dostumyzy Türkmenistanyň geljek prezidentini gahremanyny Türkmenistanyň prezidenti sen çagyryp dur diýip seň agzyňdan gepläp söz berip alyp gitip al belli dal goýber tiz goýber çykaryp goýa ony alyp giden itlerem basyp goýber jenaýa jogapkärlige bar bilen basyp duň aýt agam olaram basyp goýber ki halk diýsin ki gurbanguly gorkmaýan eken hiç kimden gurbangulyň habary ýok eken gowy adakam gowy adaman eken diýip ynansynlar saňa sen eger seň eliň ýok bolsa elbetde ýöne eliň bolsa ýöne gysyp ýörüber eňňini diliňi nätjegini biçare senem saňam düşünse bolýa. Ikinji şody. Üçünjisi işsizlik. Türkmenistanda häzir işsizlik gün-günden göterilip barýar. Türkmenistanda ykdysady erkinlik ýok. Syýasy erkinligem ýok, ykdysady erkinligem ýok-da. E, Gurbanguly ýaşuly, ölençäň şu tagtda oturjak bolsaň, syýasy erkinlik bermeseňem ykdysady erkinlik bere gamaly-da sen. Türkmenistan bir baý döwlet. Nebti-gazyny aýtmasa-da, o kasbydan balyk tutup satsa-da adamlar gününi görýär. E, şunuň ony bilen aga, ýaşuly, indi nädip saňa garşy çykmasyn ki, adamlaram düşünse bolýar-a. Dünýäniň merkezinde ýerleşen Türkmenistan gowy ýerde. Bulara iş tapyp berilmeýän bolsaň, migrantlar açmaly ýoly açmaly gidip işlesin gelsinler arkaýyn gidip gelsinler. Sag-aman gidip işläp gelsinler adamlar. Ine görtüňine Aşgabadyň aeroportuna bir bileti on on adama satyp imkan gadar şu azar berip türkmeniň halkyna azar berip lezzet alýan manýaklar köbelip gitärler. Aýt şu itleriňede akylly bolsun halka azar bermesin diýip. Ýoly açyp goý, gitip çyk gitsin öz raýonyndan, öz welaýatyndan sag aman çyk gitsin, näme üçin Aşgabada dagy gelip ýörmez. Şonuň üçin migrantýa, migrasiýa ýoluny ýola goýsaň, hiç bir problem ýok. Nesip etse senden soňra Gurbanguly geljek prezident bu işleri edýär. Ýöne men saňa aýtyp berip durmka saňa, şu ölinçäň tagtda oturjak bolsaň şu zatlary etmeli sen. Tiz. Şonuň üçin adamlar göterilmäkä akylly bol, seň özüňe-de peýdasy bolýar ki.

Indi doglan pul, dogulsa pul, ölse pul, şoňa pul bolup galdy. Sen ana, ak goýun toýuňy berip Fatyma pygamber ýaşa girdim diýip-de, Muhammet alaýhyssalam aýdýar ki, Meniň gyzym Fatyma-da ogurlyk etse diýe, men jezasyny berýän diýe. Ana, saňa korrupsiýaň başyny nähili bolmaly, nätip ýogatmaly. Sen aýtyp gör ýegerleriňe şeýle-şeýle diýip, agaýlaryňa. Subhanallah. Bäşinjisi adalatsyzlyk. Türkmenistanda häzir adalatsyzlyk çereçür güýçlenip barýar gün-günden. Şony ýola goýmak gerek. Adalatdan gepleýän adamlaryň öz adalatyň nämedigini a harpyny bilmeýän adamlar. Günäsiz adamlary türmä basyp durup, günäsiz adamlary işden çykaryp, bir igna alan adamy masgara edip telewizora çykartdygyňyz, a milliardlap dollary ogurlanlar bula gahryman bolup geçdi. Bu näme diýen gep ki? Gurbanguly. Şonuň üçin häzir indi Türkmenistanda puluň bolsa, agzy gyşyk bolsa-da baýyň ogly geplesin diýen zaman bolup galdy. Türkmen halky hemme zada sabyr edýär. Näçe ýyllap şo

Allah aýdýar ki, Allah emr edi adalatly bolmaga we ýagşylyga etmäge, ýagşylyk etmäge we garyndaşlara kömek bermäge emr edýär, ýa Allah, sen eger türkmen bolsaň, türkmen halkyna kömek et we gadagan edýär, zaprişaýt edýär we gadagan edýär bihaýalygy we erbet işleri. Bu azgynçylygy gadagan edýdi Allah Azza we Jelle. Eger sen musulman bolsaň sorap gör, maňa ynanmasaň mollalaryndan. We pent nesihat edýär ki, eger alyp öwüt alsaňyzlar, nesihat alsaňyzlar diýip Allah sizlere ne nesihat edýär diýär. Ýöne başga da aýatda aýdýar goýlar muny bir diňe jynlar eken diýip ne. Kuranda Allah Azza we Jelle i'dilu diýär, adalatly boluň diýär. Huwa akrabu lit takwa ana şu diýär, ana şu diýär. Ol diýär takwa iň ýakyndyr diýär şu. Wattakullah diýär, Allahdan gorkuň diýär. Gurbanguly, Rossiýadan gorkma, Amerikadan gorkma, Kitaýdan gorkma diýýär. Allahdan gork diýýär. Gördügä ana, Amerikada bir negri öldürip goýdular. Negri bratlar köçä çykyp nätdi? Ýakyk gördi Amerikany. Tramp terrorist bunkerine tykylyp gitdi, hiňine tykylyp gitdi. Ine Rossiýada. Orslar Putini aýyrjak bolup hereket atyp gaýtýar. Putin wodkasyny içip gaçyp näme etjegini bilmän ýör häzir. Innallaha habirun bima ta'malun diýen. Elbetde Allah eden işleriňizden habardardyr diýýär Allah azza we jelle. Şody. Altynjysy demografiýa problemi bolupdy häzir. Demografiýa. Türkmenistanda häzir adam azalyp barýar. Türkmenler azalyp barýar dünýäde. Togsan birinji ýylda bäş million adam bolsa häzir dört million. Dünýäde emekçi ösýär, ýöne biziň türkmenler ösenok. Türkmen türkmen halkyna niýaz näilli duşmançylyk eden bolsa, ýok eden bolsa, e senem bir ýagşylyk etip duran agam türkmenlere. Hazirki günde Allah saklasyn gün görübilmän adamlar çörek tapypbilmäni öýlenen ak köpüsi. Köpüsi maşgalasy bozulyp gitip barýa Allah saklasyn. Köpüsi bala çagamyzy bakybilmeýs diýip şu göwresindäki çagany aýryp goýupdy Allah saklasyn. Auzubillah. Köp adamlar öýlenibilmeýs diýip zyna edip çagasyny abort edip musrozyňky tutup kanalizasiýasyňky tutupdyrlar Allah saklasyn. Şonuň üçin aýtjak ýok musulmanlar türkmenler

Gurbanguly eşit hem türkmen halky hem eşitsin. Eý musulmanlar, garyplykdan, açlykdan gorkup, gorkusy bilen çagalaryňyzy öldürmäň diýýä. Olara-da, size-de yrsky, yrsgaly biz berýäs diýýä Allah azze we celle. Sen diňe meň diýenimi et, herekediňi et, meň diýen zady menden gork, boldy men özüm yrsky berýän diýýä Allah azze we celle. Elbetde olary öldürmek örän uly günädir diýýä.

Allah aýdýar gizlän, Zyna golaýlaşmaň, eý, musulmanlar, çünki ol aňrybaşy, iň soňky ugur bihaýalykdyr diýýär-de. Bozuklykdyr, örän ýaman ýoldur diýýär-de. Şonuň üçin halal bolan halal nikah durdugyka, haram iş etmeliler näbir. Hemmeden galan, Allah saklasyn, zyna edip ýörler. Kesel bolan, kutaran bolan, indi bir adam bir özi bir näme bolmaly-da, päkize zatlar iýmeli, päkize öz aýalyň baka, äriň baka, başga bir ölüm barmy diýeňde, gurban bolşuň, aýtmaýarmyň halka? Öýleniňler özüm kömek edýän diýip. Molladan çykyp aýtsyn dym bolmasa, eý öldürmäň çagalaryňyzy abort etmäň we türkmen gutaryp göni gyrlyp barýar diýip. Öldürmäň diýip aýtmaýmy mollalar? Aňa yzyndaky aýatda aýdy 33-nji aýatyny aýdy ki, Ve la taqtulun nafsallati harramallahu illa bil hakka. Nahak ýere diýe Allahyň diýe haram etdigi, gadagan etdigi janlaryny öldürmäň diýe. Adam öldürmäň diýe. Ynha görýäňmi? Şonuň wagt seň mollalaň muny bilýär bu aýaty. Adam öldürmek bolmaýar, günä etmek bolmaýar, janyny almak bolmaýar, diktatora garşy, arkadagymyza garşy çykmak bolmaýar, bular terrorist diýýär. Dogry, adam öldürmek bolmaýar, ýöne aýdýar ki, yzyna yzyna aýdýar, Illa bil hak, hak bilen bolsa bolýar diýýär. Elbetde, adam öldürmek ol hem günä, ýöne indi üstüňe basyp gelse, ata-eneňi öldürse, bala-çagaňy öldürse, jogap bermeli-dä indi. Aý, bolýar. Adam öldürme sen öldürmesen seni öldürýeda uruş döwletimizde çozdy Allah körkezmez Türkmenistana çozdy Kitay ýa Amerika ýa Eýran ýa Rossiýa çozsa ýatybermeýän adamlar watany goramaly namysy goramaly milleti goramak gerek şonuň üçin Gurbanguly dirikäň enşalla şu zatlary öwredip halkymyza kömek et git aýdyp şoňa men şeýle şeýle diýip dirikäň bir gözüm görküzsin sizleri diýip. Özem şu goňşy döwletler bilen Özbegistan bilen Garagalpagystan bilen Gazagystan Gyrgyzystan bilen Türkiýe Azerbaýjan bilen ana Türk birligine Turana goşulyp git sen dirikäň şoňa gir Özbekler bize dogan Garagalpaklar Gazaklar biziň doganlarymyz bize bulardan hiç zyýan gelmeýär bular biziň doganlarymyz hemmesi Türkiýe indi paçti özümiziň bir doganymyz çünki olar hemmesi oguz. Şoň üçin şa Turan birligine-de girip git. Sen ölüp gidenden soňra Gurbanguly, senden soň gelen prezident mejbur girýär. Ýöne sen girip git, seň adyňy bir bir gowy zat bilen ýatlamaga bir zat galsyn-da, Gurbanguly. Hem iň soňky aýtjak bolýan zadym, dine garşylyk etme, Gurbanguly. Dine garşylyk etme. Allaha duşman bolma. Iň soňky aýtjak zadym saňa, inşallah. Gördük ana, näçe ýyl SSR duşman bolup, duşman bolup, näme boldy? Iň soňunda biri-biriniň göşüni iýdi. Ýanaýewiň mafiýasy bilen Ýelsiniň mafiýalary atyşdy-a, gördük ana. Ikisem bir Darwinizm, darwinizm, biz maýmyn, maýmyn, biz doganyz, hemmämiz haýwanyz diýerler, biri-birine atyşdylar, gördüňä ana. Adamlar bar bilen ynançdan gaýtaryp bilmeýän gurban, saňa